Shwmae a croeso i fideo wyth. Heddiw da ni'n adolygu Master Reboot neu Enaid Coll, gêm gyntaf yn yr iaith Gymraeg gan Wales Interactive. Mae'r gêm yn delio gyda cysyniad o lanlwytho eneidiau i fewn i platfform digidol fel bod nhw'n gallu byw am byth. Mae rhywbeth yn mynd o'i le, so'n amlwg mae rhywun yn gorfod mynd yna a neud dim bach o waith tŷ yn y lle. Ie, so os cysodwch fi am un eiliad, dyma ni y strybed bach gwan yn mynd yn y lle.
Wel dyma ni, dyma'r sgrin sy'n eich gwynebu wedi llwytho. A dim rhyw fath o bôs cynnar yw hwn, a mae yna ddigon o bôsau yn y gêm a credwch chi fi, ond dewis, dewis pa iaith i chwarae'r gêm. Wel, wiwer yn y Wilber, gêm yn y Gymraeg. A dim jyst bits bach fan hyn fan draw, mae'r cowd i hunan wedi ail sgwennu. y sŵn wedi ail recordio, a fi'n hollol siŵr fod 'na rhywbeth o hint Cymreig yr sgrychfeydd hefyd. Oce, fi methu neud e, ond chi'n deall beth fi'n meddwl. A mae yna dlws ddigidol ar ddiwedd y gêm hefyd o'r enw Welsh Wizard. Chi'n derbyn e, am chwarae'r gêm gyfan yn y Gymraeg. Tidy! O, oh, sori, taclus!
Mae hon yn foment hanesyddol, gêm gyntaf go iawn yn y Gymraeg. Ydw i wir cweit yn deall pam bod cyn lleied o sylw wedi cael ei roed i'r peth? Gewch chi stwffio Hedd Wyn, mae llwydi'n fel yna gorffennol. A gyda nifer o ffilmiau Gymraeg yn gostwng, dylech gemau cyfrifiadur yn y Gymraeg gwthio fewn i'r agendod yna. Pwy a ŵyr, ai a dyna pam nath S4C dewis ariannu'r prosiect? Cwestiwn da! Nai drio cael Huw Marshall o S4C Digidol ar Fideo Wyth yn y dyfodol.
Ond dyma rhywbeth go iawn sy'n digwydd heddiw, a pobl rownd y byd yn chwarae'r gêm ar PC, Playstation a Wii U hefyd, ie, pobl dal i chwarae hwnna. Ond dyma beth sy'n normaleiddio unrhyw beth, defnydd pob dydd, ac mae angen ei annog. Ac os sy'n gallu cynnig profiad dyddiol i gamer yn y Gymraeg yna gwell gwneud na peidio. A hyd yn oed os mae person yn dewis peidio, mae fe dal yn normaleiddio'r broses fod yna ddewis. Fi wedi mwydro am hyn cyn heddiw, a rheswm fi yn mwydro am y peth yw achos dwi'n credu fod gemau cyfrifiadur yn gydradd ac unrhyw faes creadigol arall yng Nghymru ac yng ngweddill y byd. Ond beth sydd codi'r gyfrwng yma yw, yn wahanol i rhaglenni ar Esperarec, gall unrhyw un rownd y byd prynu y cynnyrch, am yr gynulleidfa bosibl yn eu miliynau. Ac os mae'r broses wedi normaleiddio, falle bydd e'n dod â'r rhan o ymdrechion lleoli iaith cwmnioedd eraill. Fi'm yn sôn am Call of Duty neu Assassin's Creed, mae hwnna'n amhosib. Ond pan yn addas ac yn briodol, pam lai? A Master Reboot yn esiampl berffaith. Iaith blaenorol y gêm yw'r Saesneg yn amlwg. Dyma'r iaith nath o ddewis pan oedd y gêm yn ei fagwraeth. Mae'r cysyniade abswrd fel sydd i'w weld yn y gêm yma yn ffitio unrhyw iaith. A dwi defnyddio y gair abswrd fan yma megis theatr yr abswrd. Ac abswrd yw llawer o gêm y cyfrifiadur o ran ei plethu fewn i beth yw realiti neu beidio. Mae yna llawer mewn gyffredin rhwng theatr abswrd a gemau cyfrifiadur. Hawdd gweld rhywun fel Gwenlyn Parry, pe bai e'n fyw heddiw, yn sgwennu ar gyfer gemau yn hytrach na'r theatr. A wedi meddwl amdano'r peth, Mae 'na llawer o'r tŵr a saer doliau yn Master Reboot 'da chi, meysydd annearol, amser angyffredin, cyfathrebu gyda eneidiau coll. Ond y pwynt yw, ac ie fi yn gallu neud pwynt, y pwynt yw fod 'na le, gwerth a posibiliadau mawr iawn ar gyfer gemau'r cyfrifiadur yn y Gymraeg, enwedig os os os chi'n cymharu nifer y gynulleidfa, gall weld gêm cyfrifiadur neu Theatr yr Abswrd. Ond, am ryw reswm, mae'r Gymraeg yn ffynnu yn Theatr yr Abswrd. A dim jyst defnyddio'r iaith fel rhyw fath o ymgais wag Ond i wneud yn siŵr fod ni'n normaleiddio'r broses, Un nodyn am rain y Gymraeg, yn wahanol i'r fersiwn Saesneg, oedd yn eitha anodd deall beth oedd trywydd y plot. Mwy neu lai achos fod y Gymraeg jyst fel 'na, ac yn anodd trin a trafod pynciau technoleg uchel. Odd dweud rhywbeth ddim mor gryf achos fod e'n rhy safonol, ond yn bersonol, well gen i weld llai o rain a fwy o dealltwriaeth. Ond ta waeth, siarad am y gêm dylwn ni fod yn neud yn de? Ac mae'r sgrin yna, dewis yr iaith, a'r cynnig ddeuol yn fwy arwyddocaol nac unrhyw beth arall, gan taw gêm o gyferbyniade uchel yw Enaid Coll. rhwng y môr a'r tir, y byw a'r anfyw, y golau a'r tywyllwch. Mae cynllun Celf y Gêm yn defnyddio'r cysyniad yna i'r eithaf, gyda Tim O'Connell yn ei gwaith gwych ym maes gwyliau a gewch chi weld gan y sgrinshots sydd ar y sgrin nawr. A da iawn! Pan nad oes le am budgets enfawr i grefftio bydoedd hyper-realistic, dynyfio'r hen bwdin sglwj pinc 'ma fyny fan hyn, yy, fi'n peintio'r pen fi gyda llaw. Yn amlwg, mae tîm bychan iawn yn gweithio ac wedi wneud job gwych ohoni achos bod nhw'n gwybod yn iawn beth oedd y cyfuniadau o'r cychwyn, ac o'i herwydd, mae'r gêm yn edrych yn hyfryd. Mae ar ei ore pan mae'r cyferbyniadau ar ei ucha, neon mewn stryd tywyll, golau'r haul yn rhuo drwy coed hydrefoedd, dŵr clir yn tasgu o'r ddiuwch oddi tano. Ac yn amlwg mae 'na rhywun yn eu plith oedd yn ffan mawr o'r ffilm Tron. A mae 'na lot o hyder i gynnig gweledigaeth hefyd, gan fod y weledigaeth yn un unfryd. Mae angen credu yno be chi'n neud er mwyn dod â'r weledigaeth 'na i'r sgrin. Mae'r profiad gêm yn un iawn yn amlwg wedi chreu efo keyboard a mouse mewn meddwl, oedd chwarae ar y PC yn llawer haws na defnyddio pad y Playstation. Ond ambell i bug i gael fan hyn fan draw ond dim byd lot i dorri'r peth. Weithiau o'n i'n trio symud ond methu neud achos bod fi'n styc ar carreg bach, pethau bach fel na, a defnyddio gwrthrychau weithiau yn anodd. Ond, wedi dweud hynny, nes i fwynhau fod y ffaith fod y profiad ddim yn un dal llaw, fod y gwneuthurwyr yn ymddiried yn y chwaraewr i weithio pethau allan ar ei hunan, a ma' rhywbeth fel 'na ar goll dyddie 'ma. So chware teg, nes i wir fwynhau Master Reboot neu Ened Coll, fi'm yn rhoid sgorie, ond mae gen i bawd mawr iawn yn syth yn yr awyr. Gobeithio bod chi 'di mwynhau'r sioe chi 'di bod efo Daf Prys, cofiwch gadael sylwade, neu tanysgrifio, a bydd fideo wyth nôl efo chi yn y dyfodol agos. Pob hwyl!